Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor Witch in Witch fejn kull ġimgħa jiena niltaqa' ma' awturi u naqra wkoll silta mill-xogħlijiet tagħhom. Illum se niltaqa' mal-Professur Joe Friggieri u se naqralkom silta minn waħda min-novelli miġbura f'Nismagħhom Jgħidu li ġie ppubblikat is-sena li għaddiet. Tajjeb li ngħidu li waħda min-novelli f'dan il-ktieb li ġġib l-isem ta' Dritt għall-Punt saret film għaliex kienet ir-rebbieħa tal-konkors ta' films qosra organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb din is-sena. Però se naqralkom silta minn Il-Lejl tal-Ħġejjeġ. Ħabsijiet oħra kellhom il-kamra tat-torturi imwaħħla magħhom, il-post fejn il-priġunieri kienu jintrabtu minn idejhom u jiddendlu mas-saqaf, jew jistirawhom fuq sodda tal-imsiemer, jew jaħarqulhom kuxtejhom u ġenbejhom bil-ħadid jikwi, jew isawwtuhom bil-vireg tal-qasab, jew jagħlquhom ġo kaldarun tal-landa u jixwuhom ħajjin, jew jisolħuhom, jew jaqilgħulhom difrejhom, kif għadhom jagħmlu sal-lum id-dittaturi f'ħafna pajjiżi. Imma fil-ħabs ta' Bumezzan ma kienx hemm post għat-tortura. Kien hemm biss ħofor fondi mħaffrin fil-blat, qishom bjar dojoq il-wisa' ta' bniedem, u l-priġunieri kienu jitniżżlu fihom b'ħabel. Imbagħad, kif saqajhom imissu l-qiegħ, kienu jinħallu huma stess, u l-għassies li jniżżilhom kien jiġbed il-ħabel u lilhom ħalliehom hemm. fid-dlam ċappa, bla tama li qatt jinħelsu. Kuljum l-għassies kien iwaddbilhom ħobża u jniżżlilhom satal bl-ilma, u meta jara li xorbu biżżejjed, kien itella' s-satal u jmur idur il-ħofor l-oħra. Xi wħud mill-priġunieri kienu jmutu malajr, fgati fil-ħmieġ tagħhom stess, jew mirżugħin bil-bard u mikulin min-nemus. Oħrajn kienu jdumu iżjed ikarkru u t-tbatija tagħhom kienet tiżdied ma' kull ġurnata oħra li jdumu ħajjin. L-għassies minn fuq ma kien jara xejn, għax il-ħofra kienet dejqa u fonda ħafna. Kien jinduna li waslu fl-aħħar meta s-satal jibqa' mimli bl-ilma, u jkun jaf li mietu mill-intiena li titla' mill-ħofra. Meta jmut xi priġunier, l-għassies kien jitfa' xkora trab fil-ħofra, u jniżżel ieħor fuqu. Darba fis-sena, fi dħul ix-xitwa, fl-ewwel lejl ta' qamar kwinta, l-għassies kien idur dawra mal-ħofor, ifittex dawk li jkunu waslu biex jintlew, jimlihom sa fuq bil-ħatab niexef u jtihom in-nar. In-nies tal-irħula qrib kienu jitilgħu fuq il-bjut u t-turretti ta' djarhom, jaraw l-ilsna tan-nar ilebilbu lejn is-sema, imwerwrin li xi darba qatt miss lilhom. Dan il-lejl kien jissejjaħ il-lejl tal-ħġejjeġ jew il-lejl tal-ispirti, għax kien il-lejl li fih l-erwieħ tal-priġunieri kienu joħorġu mill-ħofor u jtiru fl-arja mat-tleblib tal-fjamem. Minn fuq il-bjut u t-turretti, ix-xjuħ kienu jisimgħu l-ilħna tal-ispirti jnewħu u jokorbu, qishom qed jitkawġu bl-uġigħ. Kienu erwieħ mitlufa, ma jafux fejn sejrin, ikkundannati li jiġġerrew bla mistrieħ fl-għerien ta' dik il-biċċa art xagħrija maħruġa f'nofs il-baħar. Fil-lejl tal-ispirti, is-sajjieda kienu joqogħdu b'sebgħinejl biex ma jersqux wisq lejn l-art. Dawk li kontra qalbhom kellhom jidħlu għal kenn minħabba l-mewġ, kienu jisimgħu il-krip u t-twerżiq mill-qrib. U kien hemm minnhom min ra l-għerien jixegħlu bħal fleħħa ta' berqa meta tidħol xi ruħ ġo fihom. Mhux l-ewwel darba li xi sajjieda qabżu l-baħar meta raw xi ruħ riesqa lejhom. U dik kienet silta minn Il-Lejl tal-Ħġejjeġ. Issa nistieden lill-Professur Joe Friggieri biex jingħaqad miegħi. Grazzi talli lqajt l-istedina tagħna. Grazzi lilek. L-ewwel nett. Grazzi lilkom. Kollox sew? Tajbin. Tajjeb. Mela, it-titlu tal-ġabra nismagħhom jgħidu iġġalek taħseb fi xnijat, għajdut. F'xi wħud min-novelli il-fil tar-rakkont donnu jinqata' u qisu il-qarrej jsir konxju mill-fatt li qed jaqra storja. X'kien l-ħsieb wara dan u inti forsi xtaqt li bħala l-kittieb tagħmel espliċitu r-rwol tal-rwol attiv tal-qarrej fin-nisġa tar-rakkont? Iva, Antonella, jiena f'dawn l-istejjer nuża strateġiji narrattivi differenti. Jiġifieri daqqa nagħmilha tan-narratur omnixxenti, naf kollox fuq il-karattri, fuq x'se jiġri, fuq x'se jagħmlu, fuq x'qed jaħsbu. Imma mbagħad hemm novelli oħra fejn inħalli lill-protagonisti jirrakkuntaw mill-punt di vista tagħhom. Per eżempju, fi storja minnhom, dritt tal-punt, għandi żewġ karattri, żewġ karattri ewlenin, tnejn biss, illi jiddjalogaw bejniethom bħal fi dramm. U jiena ma nidħol xejn f'dik l-istorja. Imbagħad hemm oħrajn fejn il-protagonisti nfushom jirrakkuntaw l-istorja. Veri huma strateġiji ta' rokont differenti. Għamilt sew staqsejtni dwar il-parteċipazzjoni tal-qarrej għaliex jiena hemm ċerti stejjer li fihom, per eżempju, nieqaf fin-nofs u ngħid, isma', dak huwa mod ta' kif tista' tirrakonta din l-istorja, imma smajt verżjonijiet oħra tagħha u nagħtihom ukoll. Fi storja minnhom nagħti tliet verżjonijiet ta' x'seta' ġara. U b'hekk imbagħad inħalli lill-qarrej jiddeċiedi hu x'kien forsi li ġara tabilħaqq. Dwar il-parteċipazzjoni tal-qarrej, dika naħseb li ddaħħlu iżjed fl-istorja għaliex ikun qisu hu stess mhux biss qed jisma' r-rakkont, imma donnu hu stess qed jirrakkonta lilu nnifsu x'seta' ġara. Veru wkoll li ċerti stejjer inħallihom b'sentenza waħda, u sentenza waħda li forsi lanqas tkun qed tistennieha. U dak huwa parti mill-istil tiegħi, li noħlok noħloq daqsxejn dik il dik is-sorpriża. Qisek ma tistenniex x'se jiġri, imma dak huwa wkoll parti mill-ġmiel, mis-seħer ta' meta int tkun qed tirrakkonta. Jiġifieri r-rakkont li forsi veru tkun smajtu, Fil-fatt tajjeb ngħid li l-ebda waħda minn dawk ir-rakkonti ma smajtha eżatt kif inhi. Forsi nista' ngħid li ma kien hemm l-ebda storja fihom ħlief forsi waħda illi smajtha tiġi rakkuntata għax imbagħad jien nirrakkunthom mod ieħor, ngħaqqad biċċa m'oħra, nagħmel karattru m'ieħor u noħloq l-istorja tiegħi. Imma huwa veru li dak li jkun jista' jgħid isma' ma dan għax qed jiġri sew. Nissorprendih fl-aħħar. Ma tantx nieħu pjaċir nelabora żżejjed.
Meta Paul Xwiereb isostni li l-aktar karattri interessanti f'din il-ġabra ta' novelli kienu nisa, żgur li kien qed jaħseb fil-protagonista ta' L-Erusija. Din il-mara ssib ruħha tikkumbatti t-tiranija tal-irġiel fuq livell soċjali u anke fuq livell fiżiku u hi jirnexxilha teħles minn dan ir-raġel biss permezz ta' qtil u tixrid tad-demm. U fil-fatt qari femminista ta' karattru bħal dan jista' jkun problema minħabba l-fatt li irnexxielha teħles minnu biss billi f'ċertu sens saret raġel, ġifieri bil-vjolenza. X'taħseb dwar dan? Iva, f'dik l-istorja partikolari, dik il-mara partikolari tirreaġixxi b'mod vjolenti għall-vjolenza li tkun saret fuqha. Imma bl-ebda mod ma rrid niġġeneralizza, ġifieri hemm tipi ta' nisa, karattri differenti minn storja għall-oħra. Issa din ukoll forsi ta' min jgħid xi ħaġa fuqha, hemm biss tliet stejjer fil-ġabra kollha li fiha li fihom ma tidħolx il-mara, tlieta, li huma biss stejjer tal-irġiel bejniethom. Fl-oħrajn, in-nisa jew huma protagonisti jew huma parti mill-istorja bħala ko-protagonisti, jiġifieri hemm karattri oħra. Imma hemm storja waħda partikolari li hija għal qalbi ħafna, li hija Calypso, fejn mhux biss hemm ir-rakkont, ta' mara, f'das-sens, f'dal-każ mara mitoloġika, insomma, nimfa. Imma qed tirrakkuntha hi l-istorja, inti taf illi fl-Odissea ta' Omeru r-rakkont huwa mill-awtur, minn min qed jikteb u qed jirrakkonta l-istorja. Anki f'dak il-każ, probabbilment, Omeru jkun qed jirrakkonta x'sema'. Omeru seta' kien bniedem wieħed setgħu kienu iktar. Mentri jiena nieħu l-kap ħamsa, il-ktib ħamsa tal-ktib ta' Omeru, l-Odisseja li jismu Kalipso, aħna kulħadd sema biha, insomma nassoċjaw ħafna drabi din in-nimfa tal-ġmiel nassoċjawha ma' Għawdex u min jgħidlek li dak hu l-għar fejn kienet. li żżomm lil Ulisse magħha għal seba' snin. Issa, attualment, Omeru qed jirrakkunta mill-punt di vista tiegħu. Jiena nirrakkunta mill-punt di vista tagħha. U dik hija vera l-istorja fejn fejn veru il-mara, biex ngħid hekk, tieħu r-riedni f'idejha, tirrakkonta b'mod fidil dak li hemm fil-ġrajja, kif irrakkuntata minn Omeru. Imma mbagħad fl-aħħar iżżid il-biċċa tagħha.
Profs, in-novelli f'din il-ġabra huma kkaratterizzati minn ekonomija fl-elementi fl-elementi tar-rakkont. Jidher li hemm proċess ta' distillazzjoni jew riduzzjoni għall-essenzjali, pereżempju, ir-rota ħamra isseraħ mal-ħajt fi tmiem in-novella L-Ikra jew il-papoċċ abjad pariċċ il-libsa fi dritt tal-punt. Din l-ekonomija hija kwistjoni ta' stil, wirja tal-abbiltà ta' min qed jirrakkonta jew prinċipju invjolabbli tal-estetika tiegħek. Kif taf inti, novella, short story isimha magħha, ma tistax torqom iżżejjed, ma tistax telabora żżejjed. U inti semmejt sew dawk il-żewġ stejjer li jispiċċaw hekk. Jiena, pereżempju, dik ir-rota l-ħamra fin-novella L-ikrah inkun semmejtha darba biss qabel. Imma mbagħad fl-aħħar, meta l-qarrej ikun ilu ħafna jistaqsi lilu nnifsu, imma min seta' kien dan ir-raġel li kien qed imur jara lil din il-mara billejl? U fir-rakkont imur jaraha f'tempesta minn dawk l-iel nett f'Lisbona. Min seta' kien? U ikun hemm il-ħjiel ta' din ir-rota ħamra. f'nofs novella li forsi dak li jkun meta qed jaqra lanqas jagħti kas wisq ta' dak id-dettall, imma mbagħad f'sentenza fl-aħħar jiena nirriżolvi l-plot u dak li jkun jinduna mill-ewwel min kien is-sid ta' dik ir-rota li kien qed imur jara lil din il-mara. Billej. Anki fl-istorja l-oħra li rrakkuntajt, il-papoċċ l-abjad fi tmiem l-istorja dritt għall-punt, ukoll huwa indikazzjoni ta' xi ħaġa. Dan jkun qed jiġi interrogat, huwa awtur li jkunu qegħdin jagħmlu pressjoni kbira fuqu biex jiċċensura lilu nnifsu u ma jċedix. Imma naturalment minħabba li jkun qiegħed jgħix fi stat dittatorjali, dawn jgħidulu mela issa trid tgħaddi l-lejl magħna, Imbagħad meta tqum għada filgħodu inkomplu l-interrogatorju. Sadattant għaddi għaddi minn dal-kuritur, dur mal-lemin, issib in-nies tagħna juru keżatt fej, u l-wieħed ikollu ikollu jilbes libsa bajda u jgħidlu b'mod kważi li min qed jaqra jħoss ħajta umoriżmu għax dan li se jsib ruħu f'ċella fid-dlam. Dana jgħidlu mbagħad intuk din il-libsa bajda U jkun hemm ukoll papoċċ abjad li jmur magħha. Well, diri, u dak li jkun jirrealizza li għalkemm hemm din il-ħajta umoriżmu fl-aħħar, fil-veru sens, l-istorja hija rakkont ta' xi ħaġa terribbli. Din il-mistoqsija hija magħquda fil-fatt ma' ta' qabilha. L-istejjer jiħduna f'dinjiet differenti, mid-dinja tal-ħrejjef fil-lejl tal-ħġejjeġ, li forsi taf tfakkar li xqarreja f'Poe jew il-flober ta' Herodias jew ta' La Legende de Saint Julien l'Hospitalier, għad-dinja urbana ta' esperiment li rnexxa Barcellona jew Budapest. X'nebħek tifrex it-tila tiegħek fuq għażla tant vasta ta' xenarji? Ekku, ehm, jiena s-soltu ma tantx nikteb fuq bliet barranin. Imma din id-darba deherli li anzi xtaqt ndaħħal ukoll stejjer ambjentati barra. Kultant f'dawn il-bliet barranin, Barċellona, Budapest, Ateni, kultant f'dal-bliet barranin hemm karattri tal-post u kultant hemm karattri Maltin f'dal-post li jmorru hemmhekk. Pereżempju, f'Budapest għandek koppja li jiddeċiedu li jiċċelebraw il-fatt li se jisseparaw wara seba' snin ta' żwieġ, jiddeċiedu li jiċċelebraw is-separazzjoni eżatt fejn kienu marru għall-honeymoon. Hemmhekk ukoll is-sitwazzjoni hija ftit assurda, imma però kif tiġi rakkuntata tinduna x'ikun għadda minn għalihom, x'ikun għadda minn din il-koppja matul dawn is-seba' snin. nesplora u nagħmel li nista' biex anke ndaħħal lill-qarrej fl-ambjent tal-belt li tkun fejn naf Pjazza Navona pereżempju niddeskrivija fil-bidu. Anki Budapest, Barċellona niddeskrivihom, imma ma nagħtix dettalji żejda. Eh, mistaqsija li għamilt li qabel, nerġaw ftit lura li ma nagħmilx ma nagħtix dettalji żejda, x'inti meta qed tagħmel deskrizzjoni f'novella, ġifieri eh, f'short story, Mhix bħal meta qed tagħmel deskrizzjoni f'rumanz. F'rumanz tista' tiflaħ telabora. Għalkemm jiena dejjem ngħid li inti għandek tagħti biss dawk id-dettalji anki meta qed tiddeskrivi l-ambjent, anki meta tiddeskrivi l-karattru, tagħti biss dawk id-dettalji essenzjalissimi, dak li għandek bżonn tagħti u mhux iżjed. Għaliex ħafna drabi jekk tagħti wisq dettalji, pereżempju tal-ambjent, Il-qarrej intilef. Żgur li ma jistax jibqa' jiftakar u żgur li ma jistax jimmaġina dak kollu li tagħtih jekk id-deskrizzjoni tal-ambjent tkun twila żżejjed. Allura eħe, hemm ftit din li inti sejjaħtilha tajjeb din l-ekonomija fir-rakkont. Ranier Sadni li għamel reċensjoni tajba ħafna u twila ta' dawn l-istejjer li inċidentalment issa ħierġa t-tieni edizzjoni tagħhom għaliex il-ktieb mar tajjeb ħafna grazzi għall-fiera. Ranier Fsadni jgħid illi b'hekk dawn l-istejjer jieħdu wkoll xejra kważi leġġendarja. Jiġifieri għalkemm jiena nambjenthom f'postijiet u pajjiżi partikolari, imma dak li jkun qisu jaf li din l-istorja setgħet ġrat U mhux darba biss. Jiġifieri, huma affarijiet li ġraw fl-imgħoddi, anki ta' Kalipso, imma li jibqgħu jiġru wkoll illum. Għaliex il-leġġenda, kif nafu, hija rakkont li m'għandux żmien. Mela, hawnhekk għandna uħud mill-kotba tiegħek. Tgħidilna xi ħaġa dwar xi wħud minnhom? Iva, hawnhekk għandek ġabra ta' xi wħud mill-kotba li pubblikajt, għandek tlieta jew erba' li huma li huma drammi, eh, pereżempju dan żewġ drammi, u mbagħad hemm l-anja taċ-ċinju, il-ġnien ta' Esopu, dan fil-fatt huwa l-ewwel ġabra ta' drammi li pubblikajt snin ilu, erba' drammi qosra, u mbagħad hemm it-tulipan l-iswed li huwa dak li huma eh, drammi għaż-żgħażagħ. Dawk kienu nħadmu Sana Luigi, kienet tipproduċihom il-mara tiegħi Teresa, kienet titlobni biex niktibhomlhom u minħabba li ma tantx hemm drammi għal dik l-età, x'hawn drabi ż-żgħażagħ isibu ruħhom meta jkunu għadhom l-iskola qed jirreċtaw u jaħdmu partijiet li huma ħafna ikbar minnhom fl-età. Għal dawk ktibthom apposta f'ambjenti u b'temi u anki b'karattri u personaġġi li jixbħuhom ħafna. Imbagħad għandek dak pereżempju mid-Djarju ta' Sara kien inħadem dramm fi tliet atti kien inħadem il-Manwel rebaħ ukoll premju u dana Caravaggio l-inkjesta li kont ikkommissjonat niktbu għal meta kien hemm iċ-ċentinarju ta' Caravaggio Malta u Dawk iż-żewġ drammi li wkoll inħadmu l-manwel. Imbagħad hemm dawn l-istejjer, aktar stejjer tar-Roni, kien hemm volum qablu dan jismu Stejjer tar-Roni u mbagħad minħabba li dak kien mar tajjeb għamilna t-tieni ġabra. Dawn kienu wkoll kważi kważi kien talabni Father Joe Borg biex niktibhom għall-gazzetta Il-Ġens għalli jiktibli storja kull ġimgħa u jiena hekk ikolli deadline, ikolli target biex nilħqu allura jirnexxili nikteb. Jekk le, insomma, ma nħoss lanqas dak il-bżonn jew dik il-ħtieġa li nikteb imma dana kien mar tajjeb mal-għalliema, l-għalliema maż-żgħażagħ fl-iskejjel sekondarji. Imbagħad hemm dawk il-ħrejjef għal żmienna, kif qed tara hemmhekk, dak huwa ktieb għal qalbi ħafna. Dak kien ħareġ l-ewwel darba naturalment bil-Malti b'dak it-titolu, imbagħad inqaleb għall-Ingliż u saret reċensjoni twila tiegħu fit-Times Literary Supplement ta' Londra, imbagħad inqaleb ukoll għall-Franċiż u l-Ġermaniż. Għalhekk dak huwa ktieb għal qalbi ħafna għaliex l-awtur Malti naturalment għandu bżonn it-traduzzjoni jekk irid jinfirex xi ftit lil hinn minn xtutna. Imbagħad hemm dawk il dawk il-ħajki, ġabra ta' mitt ħajku li kif qed tara hemmhekk, u l-aħħar ktieb li forsi nixtieq ngħid xi ħaġa fuqu huwa ktieb tal-filosofija, In-Nisġa tal-Ħsieb, dan li għandek f'idejk hawnhekk b'kopertina ċelesti huwa it-tieni volum tal-Istoria tal-Filosofia, li hija l-Istoria tal-Filosofia miktuba għall-ewwel darba bil-Malti mill-bidu sa tmiem is-seklu 20 fi tliet volumi. Proset, grazzi ħafna talli qsamt magħna ħsibijiet tiegħek u anke ġibt dawn il-kotba, ġifieri li ħallejna barra hawnhekk kienu l-ġabriet ta' poeżija fil-fatt li li ma kellniex spazju fejn inpoġġuhom. Wasalna fi tmiem dan il-programm ta' Wiċċ Imbwiċċ, nirringrazzjawkom talli segwejtuna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Wiċċ Imbwiċċ fejn se niltaqgħu